En éischtklassege Choix u Plättecher an eng exzellent Berodung, dat ass de Rinne vu Klierf. Kuckt op rinnen-clervaux.com, och sonndes nomëttes op.
E schéine gudden Owend am Journal haut mat dësen Haaptiwwerschrëften, Csv wëll no 10 Joer Oppositioun zeréck an d'Regierung, gelénge soll dat dem neie Spëtzekandidat, de Luc Frieden ass Invité um Plateau. An 8 Deeg mussen d'Lëschte fir d'Gemengewalen deposéiert sinn, déi lescht Sich no Kandidate leeft op Héichtouren. En historeschen Dag haut fir d'NATO, Finnland ass offiziell der militärescher Allianz bäigetrueden, als 31. Memberland. Jo, si ass déi Partei mat de meeschte Sëtz an der Chamber, an awer sëtzt csv lo am zéngte Joer op der Oppositiounsbänk. Dat soll sech no de Wahlen am Hierscht änneren. Deen Usproch huet op alle Fall hiren neie Spëtzekandidat Luc Frieden däitlech gemaach. Ma dat lescht Joerzéngt war fir d'Partei dach éischter vu Krisen a Réckschléi markéiert. Raphaël Dickes.
No 2013 packt csv et och 2018 net an d'Regierung. Blo-Rout-Gréng wëlle weiderman, déi chrëschtlech-sozial verquëssen dat Schlecht, si mat 21 Sëtz Zwar nach ëmmer stäerkst Partei, ma och de Spëtzekandidat Claude Wiseler konnt de Wielerverloscht net stoppen. Fir ze soen, datt mer selbstverständlech enttäuscht sinn vum Wahlresultat, mir haten eis eppes anescht erwaart. D'Partei brauch en neie President. Mat knappe 54 Prozent setzt de Fränk Engel sech géint de Serge Wilmes duerch, e Resultat, dat duerchblécke léisst, wéi gespléckt csv ass. Act. De Fränk Engel eckt intern un, gëtt 2021 vun den eegene Parteikolleege beim Parquet wéinst der sougenannter Affär Frëndeskrees denoncéiert. D'Leit sinn an d'Fraktioun zitéiert ginn. D'Fraktioun huet en Avis juridique bestallt. D'Fraktiounscheffin korrespondéiert mam korrespondéiert mam Parquet. Am Büro vum Fraktiounssekretär ginn ginn ginn Ënnerschrëften ernéidegt. Seet dat Iech eppes? Mir schonn. Mam Fränk Engel sinn ënner anerem och d'Stéphanie Weydert an d'Elisabeth Margue ugeklot, déi déi fir den Erneierungsprozess vun der Partei stoe sollen. Um Enn gi se all fräigesprach, ma den Image Schued bleift. De Claude Wiseler iwwerhëlt nees d'Presidence. 2022 gëtt d'Partei sech en neie Logo, schafft weider um Renouveau. Modern, dynamesch, optimistesch, iwwerraschend, authentesch, humorvoll, dat si mir! D'Sich nom neie Spëtzekandidat fält um Enn op en ale Bekannten, de Luc Frieden, éiwegen Dauphin vum Jean-Claude Juncker. 2014 war hien vun der Oppositiounsbänk bei d'Deutsche Bank gewiesselt. De fréiere Finanzminister hat sech 2008 an der Bankekris als Krisemanager ervirgedoen a senger Karriär awer och eng Rei politesch Faux-Pas'e verbucht. An huet de Ruff vun engem wirtschaftsliberalen Austeritéitspolitiker. Fir de Luc Frieden als een exklusiv wirtschaftsliberalen Typ duerzestellen, dee Gas gëtt an dee si aus dem Stëbs métt, wann iergendwou ee soziale Fändelcher wénkt, dat ass eng, dat ass emol keng Karikatur, dat ass eng falsch, dat ass eigentlech eng Ligen, wann een de Personnage an senger Integralitéit kennt. Ech huelen un, datt de Luc Frieden ganz vill bäigeléiert huet an der Zwëschenzäit. E war scho mol éischtens am Ausland, en huet an de Banken Erfahrunge gesammelt, en huet sech hei an der Chambre de Commerce awer och mat Kleng a Mëttelbetriber missten ofginn. Ech huelen un, datt de Luc Frieden vun haut nëmme deen ass, deen e war, wéi e Minister war.
An am Studio begréissen ech elo de Spëtzekandidat vun der csv, Luc Frieden. Gudden Owend. Gudden Owend.
De Frieden huet sech geännert, seet d'Erna Hennicot. Stëmmt dat? A wa jo, wéi hutt Der Iech dann geännert? Oh, ech menge mir ränneren eis alleguerte, meng Kanner soen, ech wär e bësse méi relax ginn. Mee ech menge wat virun allem ass, dat ech an deenen 10 Joer net an der politescher Bulle war a ganz vill Erfahrungen gesammelt hunn, grad och an de Betriber, Kleng a Mëttelbetriber, den Handel, den Transport, d'Handwierk, alles Betriber, déi am Fong wichteg si fir d'Entwécklung vu Lëtzebuerg, déi ganz vill Problemer hunn, déi Aarbechtsplaze schafen. An ech mengen, all déi Erfahrungen, déi kann een net hu wann een nëmmen an der Regierung ass. Dir leet dat also als Virdeel aus. An Ärer Ried um Kongress hutt. Et ass och e Virdeel. Ech mengen, et ass e Virdeel, wann ee d'Regierungserfahrung huet, ech hat Finanzen, Justiz, Verteidigung, wat wichteg Ministèrë waren, fir grad d'Zukunft ze gestalten, mee zugläich och ze kucken, wou entstinn d'Aarbechtsplazen. An nëmme wa mer eng staark Wirtschaft hunn, kënnen mer och e staarke Sozialstat hunn a kënnen mer déi digital an déi ökologesch Transformatioun fäerdeg bréngen. An dat alles hänkt zesummen an dofir brauch een Erfahrung am öffentlechen an am private Secteur. Ok, apropos Gestaltung.
An Ärer Ried um Kongress hutt Der ni gesot, dat Der wéilt Premier ginn. Wëllt Der awer Premier ginn? esou wéi déi aner Spëtzekandidaten och, mengen ech, ass et an der Natur vun engem Spëtzekandidat, datt en d'Ambitioun huet, d'Regierung ze féieren. Dat ass also selbstverständlech.
Et ass selbstverständlech, mä mäin éischt Zil ass, d'CSV zréck an d'Regierung ze féieren. Net nëmme well d'CSV wëllt an d'Regierung, mä virun allem well dës Regierung net méi fonctionnéiert. Et sinn dräi Parteien, déi vläicht am Ufank vill Energie haten, mä déi haut op all de grousse Froen, Logement, Gesondheet, Steieren, Wirtschaft, eigentlech an dräi verschidde Richtungen zéien. A fir mech ass et wichteg, datt grad a Krisenzäiten d'Regierung an eng Richtung zitt. An dat ass fir den Moment net de Fall. Eng Partei blockéiert déi aner. Sidd Der dann der Meenung, datt wann d'CSV um Wahlowend d'stäerkst Partei ass, d'CSV och den Usproch huet, eng Regierung ze bilden an de Premier ze stellen? Ech mengen, datt et wichteg ass, datt um Wahlowend déi gewielte Parteien, déi demokratesch Parteie mateneen diskutéieren, respektvoll, och dat hunn ech a menger Ried gesot. An da mengen ech, ass et och normal, datt déi gréisste Partei de Lead hëlt fir d'Regierungsbildung. Kuckt dëse Weekend a Finnland, d'Madame Sanna Marin huet Stëmme bäikritt, mä si ass déi Drëtt ginn. An du huet se gesot, et ass normal, datt d'Chrëschtdemokraten, déi déi Wahle gewonnen hunn, datt déi. Initiativ huelen, fir ze kucken, wéi eng Regierung zesummegesat ka ginn. Mee fir mech ass et wichtig, datt do Parteie beienee kommen, déi vum Inhalt hier an déi nämmlecht Richtung zéien. Mengt Der dann net, datt Blo-Rout-Gréng um Wahlowend, wa se hir Majoritéit behalen, och weidermaachen? Dogéint kënnt Der jo näischt maachen dann. Dogéint kann een näischt maachen. Eng Majoritéit ass eng Majoritéit. Mee et wär schued fir de Wahlprozess, wann, et gi kaum Demokratien an Europa, wou déi gréisste Partei an dat decidéiert jo net d'Partei, dat decidéiert de Wieler, déi gréisste Fraktioun an der Chamber, datt déi an der Oppositioun lant. De Wieler schwätzt. D'Sëtzzuel ass ganz kloer, no där neier Doktrin, déi d'lescht Joren zu Lëtzebuerg entwéckelt ginn ass, ass d'Sëtzzuel net ausschlaggebend, mee d'Koalitiounsfäegkeet. An ech hätt gären, datt um Wahlowend an nom Wahlowend Gespréicher tëscht deenen demokratesche Parteie stattfannen, fir ze kucken, wat ass eng Regierung, déi eng stabil Majoritéit huet an déi e gemeinsamen Zukunftsprojet huet, well d'Problemer vum Lëtzebuerger Land si grouss, dat ass déi aussepolitesch Contrainte, mä dat sinn awer och d'Wirtschaftscontrainten, de Betriber geet et net ganz gutt, also kënnen Aarbechtsplaze verschwannen, a mir si schlusslich bei der Digitalisatioun a bei den erneierbaren Energien, alles dat verlaangt Energie no vir. Gewielt an der Chamber ass och eng adr. D'adr hätt gären eng biergerlech Allianz. Schléisst Dir haut aus, mat der adr an enger Regierung ze sinn? Mä se, csv, ass eng grouss Vollekspartei vun der Mëtt. Et ass eng ganz pro-europäesch Partei. An dofir gesinn ech et als net méiglech, mat den Extremer vu riets a vu lénks, mat adr an déi Lénk, eng Koalitioun ze maachen. Dir schléisst et also aus?
Jo.
Gitt Der dann dovun aus, wéi gesot, datt Blo-Rout-Gréng um Wahlowend hir Majoritéit behält an dann awer do weidermaacht? Mer haten et schonn ugeschwat, dogéint kënnt Der jo wierklech dann näischt maachen. Dat, dobäi bleift et awer. Ech hätt gären, datt den demokratesche Prozess an eisem Land respektéiert gëtt. D'Wieler, d'Leit am Land brauchen eng aner Politik. Aus dëser Koalitioun ass d'Loft raus an dat ass net gutt. Et geet een net an d'Regierung just fir um Stull sëtzen ze bleiwen, mee et geet een an d'Regierung fir eppes ze beweegen. An ech hätt gäre mat der Participatioun vun der csv als eng Partei, wou ech hoffen, datt se déi gréisst an der Chamber bleift, datt mat deenen Ideeën, déi an eisem Wahlprogramm stinn, an ech hunn Iech gesot, Logement, Gesondheet, wou mer méi Privatinitiativ brauchen, Steieren, déi mussen erofgoen, si sinn d'lescht Joren eropgaangen, Am Logement muss méi schnell, méi héich gebaut ginn. Alles dat wëlle mer ëmsetzen. A wa mer e Mandat vum Wieler kréien, wa mer déi gréisste Fraktioun an der Chamber stellen, dann, a wa mer koalitionsfäeg si mat aneren, da géing ech gären hunn, datt csv an där nächster Regierung wär. A wann csv en enker méi an d'Oppositioun gonn, da geet Dir och als Oppositionspolitiker fënnef Joer an d'Chamber. Jo, dat hunn ech jo gesot. Ech mengen, datt ech dat dës Kéier och esou maachen. D'lescht Kéier hunn ech e bësse frësch Loft gebraucht, eng Auszäit gebraucht, mee dës Kéier géing ech dat selbstverständlech maachen.
Luc Frieden, Villmools Merci fir Besuch haut am Studio.
Ass gär geschétt.
Jo, a virun de Chamberwalen am Oktober sinn awer nach den 11 te Juni Gemengewalen. A fir déi leeft d'Sich no Kandidaten op Héichtouren. Bis den 12 Abrëll mussen d'Lëschten deposéiert ginn. No e puer Schwieregkeeten am Ufank ginn et fir déi meescht Parteien esou vill Lëschten, Wéi nach ni, Tim Morisé.
An awer bleift et fir all Partei eng grouss Erausfuerderung, d'Lëschte fir d'Gemengewalen ze fëllen, besonnesch well rezent vill Proporzgemengen dobäi komm sinn, also Lëschten obligatoresch ginn. Dat ass och eppes, wat virun allem an deene klenge Gemengen Diskussioune sinn, wou een emol op eng, op e Proporzsystem iwwergeet, wou dann eigentlech mat Parteie geschafft gëtt, mee wou ee vläicht deen een oder deen anere Kandidat, méi ka gewannen, wann et herno eng Biergerlëscht ass an net onbedéngt eng Parteilëscht. Dat ass schonn eng Realitéit, déi, meng ech, alleguerten d'Parteien sech musse stellen. Op Gemengenniveau gi gäre Käpp gewielt. Aktuell sinn et der 660 bei der DP, 512 bei der csv a bei déi gréng komme véier nei Lëschten dobäi. Et ass e generelle Plus an der ganzer politescher Landschaft. Generell, mer schwätze vum Superwaljoer, ass vläicht och méi Diskussioun an dofir sinn och méi Leit interesséiert fir matzemaachen, well se och do mierken, mer kënnen elo eppes änneren an ech mengen dat ass eng ganz positiv awer ze gesinn. Vu Säite vun der LSAP wier een op d'mannst a 40 Gemenge mat enger Lëscht vertrueden, kee groussen Ënnerscheed par rapport zu 2017. Dat hält sech d'Wo. Wat d'Parteilëschten ugeet, wou wierklech dann de Parteinumm drop steet, wäert et ongeféier dat selwecht si wéi 2017. An dann wäerte mer awer bei enger Partie méi Biergerlëschte vertruede sinn, uecht dat ganz Land, spréch an nei Proporzgemengen oder Gemengen, wou mer dës Kéier wierklech mat villen LSAP-Kandidaten op enger Biergerlëscht sinn. D'Popularitéit vun der Biergerlëscht hëlt zou, virun allem um ländleche Raum. Net jiddereen wëll sech den Numm vun enger Partei op de Fändel schreiwen oder brauch dat einfach net. Do mécht een deelweis mat Parteiideologie och net esou vill. Do geet et ëm ganz konkret Problemer, ëm den Aménagement vun engem Feldwee oder ob eng Schwämm gebaut soll ginn. Also dat si konkret Problemer an déi Biergerlëschten, déi hunn effektiv am Norden an ech géif soen am ländleche Raum kommen déi gutt un. Dat gesi mer jo. Däitlech méi Lëschte kommen dëst Joer och bei de Piraten zesummen. Vu sechs op op d'mannst zéng wëll ee bis Mëtt Abrëll kommen. De rezenten nationale Succès spigelt sech och op lokalem Niveau erëm. Well mer jo a verschiddene Gemengen nach ni ugetruede sinn. Mir hunn elo bei eis am Süden, hat mer Péiteng, wou mer lescht Kéier direkt eragewielt gi si mat zwee, an an deene Nopeschgemengen ass et elo eppes Neies. Deementspriechend sinn d'Leit och e bësse virwëtzeg an d'Leit hunn es och vläicht sat mat der aktueller Politik. Vu de méi klenge Parteien dee sech déi Lénk aktuell awer méi schwéier. Dat ass ëmmer relativ schwéier an enger méi klenger Partei. Mir hu versicht a verschiddene Gemengen eng Lëscht op d'Been ze kréien, wou et méi schwéier war, virun allem well et nach keng Sektioun gouf a well vläicht e puer Leit sech zesummegedinn hunn, mee dat war da wierklech schwéier, well eis Iddien awer net ëmmer esou wëllkomme sinn an eiser Gesellschaft. Fir déi gréng ass kloer, d'Gemengewale gi vum lokalen Zuchpäerd decidéiert. Soubal wéi een eng, zwou Persounen huet, déi wierklech motivéiert sinn, déi an hirer Gemeng eppes wëllen virubeweegen, eppes bewierke wëllen, dass déi duerno och relativ séier kënnen erfollegräich si fir och aner Matmënschen ze motivéieren. Nach eng gutt Woch fir d'Umellung vun der Lëscht bleift also. Gewielt gëtt dann den 11 Juni.
Op d'Partei déi Lénk kommen da keng juristesch Suitten duer, nodeems d'Piraten déi Lénk verklot haten, wéinst enger Porte-à-porte-Aktioun fir Auslänner dozou ze motivéieren, fir wielen ze goen, huet de Parquet d'Affär klasséiert, well kee Verstouss géint d'Walgesetz géif virleien. Jo, d'Lëtzebuerger Regierung wollt Virreider sinn. De Verkaf an den Asaz vu Glyphosat war zanter Ufank 2021 verbueden. Lëtzebuerg war dat éischt EU-Land, dat op dee Wee gaangen ass. De Bayer-Konzern hat géint dëst Verbuet geklot a krut leschten Donneschden virun der Cour administrative an zweeter Instanz Recht. Domadder ass den ëmstriddene Pestizid hei am Land erëm erlaabt. Den zoustännege Landwirtschaftsminister huet d'Urteel zur Kenntnis geholl a wëll sech fir de Moment net weider dozou äusseren. Mee wéi reagéieren d'Baueren op dëst Urteel a wéi d'Ëmweltverbänn? De Serge Pauly huet nogefrot. Januar 2020, Den deemolege Landwirtschaftsminister Romain Schneider annoncéiert, datt Glyphosat hei am Land verbuede soll ginn. Konkret goufen 8 verschidde Produiten aus dem Verkéier gezunn obwuel se eng EU-Zouloossung haten. Esou en nationale Cavalier seul ass awer nëmmen ënnert ganz besonnesche Konditioune méiglech, Konditiounen, déi laut Cour administrative net erfëllt waren. Fir d'Bauerenzentral ass dëst Urteel e wichtegt Grondsazuerteel. D'Urteel u sech wäert elo d'Produktiounsweis vun der Landwirtschaft net dramatesch veränneren, mee et ass awer ee Signal, datt d'Politik net esou mat deenen Zouloossungen, mam Verkéierbrénge vu Sprëtzmëttel kann hin an hiersprangen, wéi engem dat an de Kapp kënnt. Fir d'Ëmweltorganisatioune weltwäit ass Glyphosat scho méi laang en Darama. Do verwonnert et net, datt Greenpeace an de Mouvement Ecologique iwwert dat Urteel enttäuscht sinn. Si hoffen, datt d'Regierung trotzdeem un hirer glyphosat-kritescher Linn festhält. Mir kruten elo mat, datt d'ASTA haut de Bauere matgedeelt huet, wéi eng Mëttele elo erëm zougelis sinn opgrond vum Urteel. Ok, dat mussen se wuel maachen, opgrond vum Uerteel hu se dat Uerteel anzehalen. Mee mir hätte grad esou gären, datt parallel elo de Bauere kommunizéiert gëtt als Landwirtschaftsministère, mir stinn zur Decisioun. De Mouveco appelléiert donieft un d'Landwirtschaft, elo net an al Gewunnechten zréckzefalen. Et ass jo déi lescht Jore gaangen ouni Glyphosat. Dat weist, datt et méiglech ass esou ze produzéieren. A mir maachen en Appell un déi Baueren, déi eigentlech och wëllen, datt déi Lëtzebuerger Produiten e gewësse Qualitéitsimage hunn, Weiderhin op de Glyphosat ze verzichten. Dës Decisioun kinnt de Baueren deemno wéi vun Europa ofgeholl ginn. Op EU-Niveau gouf e Glyphosat-Verbuet ëmmer erëm verréckelt. Elo soll déi zoustänneg Agence fir Liewensmëttelsécherheet, EFSA, bis Juli eng Recommandatioun formuléieren, ob de Pestizid d'nächst Joer EU-wäit verbuede soll ginn oder net. Ech huelen un, dass déi meescht Betriber elo ofwaarden, wat geschitt, an dann, ausser vläicht elo een oder deen aneren, dee wierklech massiv Problemer huet, deen dann eng Kéier wäert dervu profitéieren, fir déi Méiglechkeet eng Kéier ze huelen. Mee ech mengen elo net, dass elo dee grousse Run op de Glyphosat kënnt. Wéi d'EU sech a Saache Glyphosat positionéiere wäert, ass nach net ofzegesinn. D'Diskussioune ronderëm d'Vir an d'Nodeeler vun dësem Herbicide wäerten also nach eng Zäitche weidergoen.
E Medikament géint d'Demenz fannen, dat ass d'Zil vun engem Londoner Fong, wou e Lëtzebuerger mat Partner ass. De Christian Jung war de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. De Fong investéiert Suen an d'Fuerschung vu Krankheeten, wéi eben Alzheimer oder Parkinson. Zu den Investisseuren gehéieren 8 vun den 10 gréisste Pharmaentreprisen oder och nach Leit wéi de Bill Gates. Wann ee kee Medikament géint Demenz géif fannen, wäerten eis Gesondheetssystemer spéitstens 2050 iwwerfuerdert sinn, sou de Molekularbiolog. Mir hu lo scho méi wéi 1,3 Billiounen Dollar, déi all Joer benotzt ginn, nëmmen fir Patiente mat Demenz ze behandelen. An dat ass an éischter Regel natierlech da Fleeg, well eebe wéi gesot, et gëtt kee Medikament. An fir dat mol a Kontext ze setzen, 1,3 Billiounen ass méi wéi all aner verschreiwungsflichteg Medikamenter zesummen, dat ass nämlech just eng Billioun.
An de ganzen Interview fannt der wéi gewinnt op rtl.lu an d'Invitée bei de Moin um Radio ass d'Amy Winandy vun déi jonk gréng. De sougenannten Handling um Flughafen Findel gëtt nei ausgeschriwwen. An den Zeitungen an op den Marché public goufen dëse Méinden d'Annoncë fir zwou nei Lizenzen an deem Beräich verëffentlecht. Wat dat bedeit, huet de François Aulner an de Rik Thill nogefrot. Zum Handling gehéiert ënnert anerem d'Anchecken an de Boarding vun de Passagéier, d'An an d'Ausluede vun de Bagagen an och de Catering am Fliger. Eng europäesch Direktiv schreift vir, datt Lizenze fir de Passagéierhandling all siwe Joer nei ausgeschriwwe ginn. Wir schreiben in zwei Phasen aus, das heißt zunächst mal eine Präqualifikation, Die interessierten Parteien, die interessierten Unternehmen können sich bewerben und kommen dann in die zweite Runde, bekommen die Ausschreibungsunterlagen und dann wird ausgewählt. Aktuell hunn d'Luxair an déi belsch Firma Avia Partner déi néideg Lizenzen fir den Handling zu Lëtzebuerg. De facto ass et awer esou, datt just d'Luxair dës Lizenz notzt an domadder ganz alleng um Buedem fir Passagéier an d'Gepäck zoustänneg ass. Avia Partner hat sech bei hirer Arrivée um Findel 2016 Chancen ausgerechent, bëlleg Airlines wéi Ryanair als Client ze gewannen, ma doraus ass awer näischt ginn, well Luxair déi besser Konditiounen ugebueden hat. Wann elo nei Fluchgesellschaften op Lëtzebuerg kommen, gëtt am Prinzip mat béiden Ubidder verhandelt.

Wir haben aktuell zwei Lizenzen und werden wahrscheinlich auch in Zukunft mehrere Lizenzen verteilen. De Findel ass iwwer déi lescht Jore gewuess, d'Passagéierzuel läit bei iwwer 4 Milliounen d'Joer, ma nawell wier et net evident den Handling ze rentabiliséieren. Zwar ass den Ëmsaz héich, d'Käschten, déi domadder verbonne sinn, awer och. Luxair jiddefalls wäert op den Appel d'offres vu Lux-Airport äntwerten. Fir d'éischte Kéier iwwerhaapt an der Geschicht vun den USA muss sech e fréiere President virun engem Strofgeriicht veräntweren. Den Donald Trump gëtt zu New York ugeklot, mee en ass och Kandidat fir d'Walen d'nächst Joer a riskéiert aus deem Prozess e politeschen Avantage wëllen ze schloen. Petz Bartz.
En huet erëm genee déi Opmierksamkeet, déi em elo Jore verwiert blouf. Virum Geriicht op Manhattan erwaarden seng Sympathisanten a seng Géigner de 76 Joer alen Donald Trump fir eng Première an der US-amerikanescher Justiz. E fréiere President muss um Penal Ried an Äntwert stoen. Wéinst Geld, dat hien enger fréierer Pornostar bezuelt huet. Dat u sech ass net illegal, mee et als Affekotekäschten ze deklaréieren, zugonschte vu senger Walcampagne 2016, schonn. Et ass just eent vun deene klengste Verbrieche vun all deenen, déi den Trump virgeworf kritt, mee et ass dat éischt, woumat en effektiv viru Geriicht zitéiert gëtt. Prisong ass theoretesch méiglech, méi warscheinlech wier awer just eng Geldstrof, sou Experten. Eng Verurteelung wier och net d'Enn vu senger Walcampagne fir d'nächst Joer.
Den Donald Trump ass e Witz, gell? Mee e geféierleche Witz. Mir hoffen, dat hei ass just dat Éischt vu senge Verbrieche fir dat en ugeklot gëtt, a fir all déi aner dann och nach. Ech sinn hei, wëll den Trump muss sech verantworte fir seng Verbriechen. An ech sinn hei fir d'Demokratie ze stäerken, wëll hien ass eng Gefor dofir.
A gewinnter Manéier huet den Ugekloten dann am Virfeld haut vu sengem Rendez-vous beim Riichter seng Roserei op de soziale Medien erausgelooss. An och wéi fréier seng Sympathisanten ugestiwwelt. Si sinn net hannert mir, mee hannert Iech hier. Ech sti just am Wee.
Historeschen Dag dann haut fir d'NATO. Finnland ass elo offiziell der militärescher Allianz bäigetrueden, als 31. Memberland. Méi dozou an aner Noriichten aus dem Ausland, lo am Resumé vum Petz Bartz.
Historeschen Ament zu Bréissel um Sëtz vun der NATO, wéi de finnesche Fändel opgespaant gouf. Et ass e battere Réckschlag fir de Putin, dee sech eng schwaach NATO gewënscht huet, deen awer elo mat enger nach verstäerkter konfrontéiert ass. D'Grenz tëscht der NATO a Russland ass elo duebel esou grouss wéi virdrun. E Bäitrëtt vu Schweden gëtt just nach vun Ankara blockéiert. We have all the way.

Zu Rostow um Don a Russland muss den ukraineschen Zaldot Anton Tscherednik sech viru Geriicht verantworten, well en zu Mariupol an der Ukrain d'lescht Joer e russeschsproochegen Zivilist ëmbruecht hätt. Der Ukrain no huet Russland 95 Prozent vu Mariupol zerstéiert an Zéngdausenden Zivilisten ëmbruecht. Kiew huet Beweiser zesummegedroen, vu russesche Krichsverbriechen, dorënner de Bombardement vun enger Maternité a vun engem Theater, wou sech Zivilisten a Sécherheet bruecht haten. Bei Den Haag an Holland koum et hënt zu enger Kollisioun tëscht engem Intercity an engem Kran. Eng Persoun ass beim Ongléck ëm d'Liewe komm, 19 hunn da verwonnt missen a Spideeler bruecht ginn. Duerch d'Accident ass grousse Schued un den Infrastrukturen entstanen, soudatt d'Streck tëscht Den Haag an Amsterdam bis op Weideres wäert zou bleiwen. A bei enger Lawin an Indien am Staat Sikkim am Nordoste vum Land sinn op d'mannst 7 Touristen ëm d'Liewe komm an 13 Persoune goufe verwonnt. D'Géigend ass fir Rettungsekippe schwéier z'erreechen. Lawinen do si fir dës Joreszäit aussergewéinlech. Meteorologe ginn dovun aus, datt dee ville Reen dozou gefouert huet.
Kuerz no der Invasioun vun der Ukrain hat hien Russland verlooss. Do virdrun hat den unerkannte russeschen Theater an Filmregisseur Kirill Serebrennikov nach seng dräi Filmer an der offizieller Kompetitioun zu Cannes presentéiert, dorënner säi leschten La Femme de Tchaïkovski. De Joy Hoffmann mam Film vun der Woch.
Déi jonk Studentin Antonina Miliukova verléift sech an de Komponist Pjotr Tschaikowski, deen deemools an den 1870er Jore schonn en Numm hat. Si gëtt sech net, bis hien awëllegt si ze bestueden. Eng Fra hat deemools gesellschaftlech keng Rechter a war total ofhängeg vun de Männer. Fir den Tschaikowski, deen homosexuell war, war sengersäits dat Bestietnis e Versuch, sech eng gewëssen Normalitéit ze ginn an de Rumeuren en Enn ze setzen.

De Film ass ganz aus der Perspektiv vum Antonina erzielt, an obschonn d'Situatioun fir de Spectateur schnell kloer ass an de Tschaikowski ganz fréi näischt méi vu senger Fra wëllt wëssen, ass et réischt an der Halschecht vum Film, wou d'Antonina muss kloer gesot kréien, dass hire Mann homosexuell ass. War se virdrun wuel och schonn am Déni, sou hält se sech weider total besiessen bis an de Wahnsinn un hirer Léift an hirem Mann fest. Reng formal ass de Film e Genoss. E spillt sech gréisstendeels a schwaach beliichten Appartementer of, an deenen de Realisateur a säi Kameramann magistral komponéiert Tableaue kreéieren. Et kann een de Film och als eng Kritik un der russescher maschistescher Gesellschaft liesen, un där souwuel den Tschaikowski wéi seng Fra jiddereen op hir Manéier zu Gronn ginn.

An esou wäit fir de Journal. Bleift bei eis wéi gewinnt de Bléck op d'Wieder. Iech nach e ganz schéinen Owend an Äddi bis mei.
Schockelas-Eeër op donklen, mëllech oder wäisse Schockela fir Ouschteren däerf deen op kee Fall feelen.
Ech iessen all Dag e Stéck Schokola, do kann ech einfach net widderstoen. Mee wéi kënnt et zu dëse Kreatiounen a wat fir en Opwand stécht dohannert? Mir huelen iech mat hannert d'Kulisse vun de Chocolatieren hei zu Lëtzebuerg. De Reportage muer den Owend um 7 am Magazine.